Alýo. Salman han, gowumy ýagdaýlaň? Aw, şükür, şükür, bizem gowy. Özüň nätýäň? Sag-aman gezip ýörüňmi? Ýaňy Şahruh han bilen gürleşdik-le, soň diýdi Salman han dagay, täze onlaýn okuw başlatdylar diýdi, şony bir reklama edip beräý diýip aýtýar diýdi bilen, soň nomeriňi alymda şu wagt saňa jaň etýän. Hawa, size zat ederis, reklama edip berjek YouTube kanalymda hiç hili problema ýok. Puluny zat edaý, gowşuraý öýdäkilere. Bolýa. Bor. Zat dämi şol, näme şol, Han Akademiýa dämi okuwyňyzyň ady? Boldy. Boldy. Salam aýt onda ählisine, Aýşfariýet aga-da bor. Dawaý, dawaý, hoş. Tak. Ähliňize salam dostlar, ýagdaýlaryňyz gowumy, janyňyz sagmy, ýene-de men siziň bilen täze wideoda Ahmet Meredow. Dostlar! Ýaňky görşüňiz ýaly, Salman han dagy onlaýn okuw açypdyrlar. Ýagny onlaýn, onlaýn mekdebem bar içinde, uniwersitetedem bar. Başga-da näme öwrenesiň gelse, ähli zady bir platforma jemläpdirler we onlaýn görnüşinde taýýarlapdyrlar. We bu gün hem şol okuw saýdyny size reklam etmekçi. Mähriban dostlar, ilki bilen şeýle başlaly. Bu Khan Academia zadyň ady, platformalarynyň ady. Khan Academia iki müň sekizinji ýylda Salman Khan tarapyndan, Salman Khanyň ýolbaşçylygynda halka, halk köpçüligine goýberilýär. Ýagny Salman Khanyň şonda bir diýen sözi bar. Belki diýýär, iki müň sekizinji ýylda, belki ýene on ýyl, ýigrimi ýyl soňra diýýär, mekdepler, okuw jaýlar, ähli zatlar belki bir telefonyň içine ýa-da bir kompýuteriň içine girer, ähli adamlar öýünden, ýa-da diýeli, bir başga bir ýerde syýahatda, syýahatdan, başga bir ýerlerde ýa iş wagtynda, işinden ähli ýerde okuwlara gatnaşyp biler ýaly bir şertler dörär. Adamlar sagat sekizde okuwa barmaz, ýa-da diýeli, meselem, häzirki wagtda sagat sekizde barýarys, bäsde-de çykýarys. Ana şonuň ýaly sistema belki aýrylyp, ähli adam islän wagty özi kompýuterinden okuwlara gatnaşyp biler ýaly bir ýagdaýlar dörär diýip, şol umyt bilen şu Han Akademiýany halk köpçüligine goýberýärler. Dostlar, 2008-nji ýylda goýberilen bolsa, eýýäm aradan 12 ýyl geçipdir. 12 ýylyň içinde Han Akademiýany belki wideo görýänleriňiz, şu wideony görýänlerimiziň arasynda köpüňiz bilýän bolmagyňyz mümkin, bilmeýän Ýaşaýanlaryňyzam bar bolmagy mümkin. Şonuň üçin özümem täze öwrendim, ýaňy ýakynda eşitdim we siziň bilen paýlaşaýyn diýdim. Ilki bilen, Han Akademiýamyza başlamazdan owal, eger kanala agza däl bolsaňyz, agza boluň, laýk basyň we kommentariýa ýazyp, kanalymyzy gollap bilersiňiz. Şeýlelik bilen, wideomyza başlaýarys. Khan Academy dostlar edil häzirki wagtda dünýäniň bir ýüz togsan ýurdunda, ýagny meniň alan informasiýalary wikipediýadan aldym, belki mundan üç düşügräk bolmagy mümkin, belki artdyrylan bolmagy mümkin, häzirki wagtda dünýäniň bir ýüz togsan ýurdunda adamlar tarapyndan ulanylýar. Haýsy dillerde? Jemi kyrk bir dilde Khan Academy-da siz bilim alyp bilýäňiz. Tölegi nähili? Mugt. Hiç hili töleg ýok. Ýagny siz Han Akademiýa, meselem, köpüňiz Türkiýede bolmagyňyz mümkin. Türk dilinde özleriniň saýty türk dilinde bar eken, rus dilinde bar, iňlis dilinde bar. Ondan soňra polonýalaryň dilinde bar, hytaý dilinde birnäçe diller bar. Muny özüňiz hem seredip görüp bilersiňiz. Her bir dili aýratyn sanap durmaýyn. Türk dili bilýänleriňiz türk dilinde, rus dili bilýänler rus dilinde, iňlis dili bilýänler iňlis dilinde Han Akademiýada sapaklara gatnaşyp biler. Esasy munuň platformasy giren wagtyňyz size üç zat soraýar. Okuwçymy, mugallymmy, ýa bolmasada hany nägil diýsem açyş etýän birlermi, üýtgeşigräk bir zatlar döretýän birimi diýip üç sany zat soraýar. Şo ýerde siz özüňiz saýlap meselem mugallym bolsaňyz girip şo ýerde özüňiz sapak berip bilýäňiz. Okuwçy bolsaňyz, şo ýerden siz bilim alyp bilýäňiz. Indi platformanyň içinde özüniň ýörite aýratyn klaslary bar. Siz diýeli çagaňyz, jigiňiz birinji klas ýa-da ikinji klas. Mekdepde bahalar biraz pesräk, ýöne oňa goşmaça sapak gerek. Goni Khan Academy-den akkaunt açyp berýäňiz, okaýa, mugt, hiç hili pul tölemek hökman däl. Ýöne diýeli araňyzda aý kömek etmek isleýän diýýäniňiz bar bolsa, göwnüňizden çykan bäş dollar, on dollar taparjyk, her kim özüne ýagdaýynyň ýeteninden kömek edip bilýär platformanyň ösmesi üçin, ýöne bilim almak umuman alýanda doly mugt. Indi, ýaňky diýişim ýaly, platformaň içi klaslara bölünen, birinji klas, ikinji klas, onunjy klasa çenli gitýär, ondan soňra high school diýilýär-de, ýagny kollej derejelerinde ýörite sapaklar berilýär, meselem, birinji kollej, ikinji kollej gitýär, ondan soň uniwersitet derejesinde bilim almak isleýänler bar, olar bar, ýa bolmasa diýeli, ýaşyňyz otuz bäş ýaşynda size, Bu mekdep programmasy hem gerek däl, kollej programmasy hem gerek, uniwersitet hem gerek däl, ýöne siz finansowy maslahatlar almak isleýäňiz. Ýa bolmasa diýeli ekonomiýa barada, ýa-da diýeli özüňde durmuşda bir motiwasiýa, hany bir sizi bir durmuşda bir üstünlige iterjek bir motiwasion bir zatlar öwrenmek isleýäňiz. Ana şu zatlaryň ählisi hem Han Akademiýada. ýörite bölümlerde size ýetirilýär. Mundan başga, ýaňky diýşim ýaly ulanmak polny derejede mugt, iki million sany mugallym ulanýar diýýär häzirki wagtda. Ýagny bu platformadan mugallymlaryň özleri sapak alyp, mekdeplerde sapagam berýärler. Ýagny bir täzeçe bir sistema halka öwretmek üçin. Ýagny şol bir sistemada gidip bolmaýar-da, kitapdan okadyp, dawaý ýatla geç, o sistema bilen däl-de, özleri hem täzeçe sistemany öwrenip, döwrebap öwrenýärler we ony hem öz okuwçylaryna öwretýärler. Mugallymlar hem bu ýerden aýratyn peýdalanyp bilýär. Ýa-da şo ýerdäki maglumatlary özüňizçe täzeden taýýarlap, öz okuwçylaryňyza bilim berip bilersiňiz. Ýa bolmasa-da, ha, ýene bir zat belläp durun, bu ýerde mugallymlar, işgärler, Öýde oturan adamlar, ýa bolmasa aramyda aramyda gezip ýören jynlar, arwahlar ýa-da başga planetadan gelenler bar bolsa, olaryň ählisi üçin Han Akademiýa platformasy, Han Akademiýa, Han Akademiýasy açyk. Ýagny siz janly bolsaňyz, öwrenmäge höwesiňiz bar bolsa, öwrenmek isleýän bolsaňyz, Arkaýyn Han Akademiýa gelip, islendik zady öwrenip bilýäňiz. Dili, matematikany, ha soňam birnäçeňiz iňlis dilinde SAT programmalary, TOEFL programmalary nirden öwrenip bilerin, nirde bir taýýarlanyp bilerin diýip soranlaryňyz bardy. Şolary hem şu Han Akademiýadan arkaýyn öwrenip bilersiňiz. Indi Han Akademiýa men kommentariýada web saýtyny goýaryn, wideoda kompýuter arkaly hiç hili Öňki ýaly görkezme goýmaryn. Ssylkadan özüňiz gözläp, ýalmasada özüňiz göni Khan Akademiýa ýazyp, şo ýerlerden hem maglumat alyp, hasam giňişleýin zatlar öwrenip bilersiňiz. Wideony taýýarlamagymyň asyl maksady, başdaky diýşim ýaly hiç kimden reklama zat ýok, pul zat ýok. Ýöne, hany öz jigillerimiziň hakykatdan bir zatlar öwrenmegini isleýän. Öz çagalarymyzyň, özümizden kiçileriň, Indi edil biziň ýaşymyzdaky adamlara äýýäm, Aý, bor-laý, biz indi öwrenjegimizi öwrendik. Bize iş gerek. Bir işiň başynda başlamaly diýenleriňiz bar bolmagy mümkin. Ýöne jigilerimizi ýa-da çagalarymyzy, özümizden kiçileri bilimsiz goýmalyň. Şolar hökman öwrenmeli bir zatlar, dünýä derejesinde bilim almaly, dil öwrenmeli, matematika öwrensinler, başga sabaklary öwrensinler. umuman diňe öwrensinler. Şonuň üçin şu wideony siziň üçin taýýarlaýan. Ähli jigilerimize, çagalarymyza peýdaly bolar diýip hem umyt edýän. Mundan başga da köpüňiz bilýän bolmagy mümkin onlaýn dil kursuny başlatdyk türkmen dilinde. Türkmen fransuz, türkmen rus dili, türkmen iňlis dili, ýakynda türkmen arap, türkmen hytaý dilleri goşýas. Gyzyklanýanlaryňyz bar bolsa olar hem öňki wideolarymyzy seredip şu ýerden özümiziň onlaýn dil kursumyza gatnaşyp biler. Goşmaça Şu wagt diňe wideo taýýarlap goýýardyk, indi Zoom arkaly duşuşyk geçirilip, okuwçy bilen bilelikde gönüden-göni sapak geçirilip, ondan soňra şu sabaklar YouTube kanalymyzda ýüklener. Bilýänleriňiz bar bolsa, bilmeýänlere hökman öwrediň diýýäs we şu wagt birem näme-de geçende birki sany gelen hatlar bar. YouTube kanalymda nähili wideolary görmegi isleýäňiz? Şonda birnäçe adamlaryň diýen sözi bar. Bilim, okuw ýa bolmasa hani daşary ýurtdaky okuwlar, sistemalary şolar bilen bagly köpräk bir zatlar paýlaşsaň gowy diýdiler. Ondan soňra-da pul gazanmak. Pul gazanmak barada-da nesip bolsa belki indiki wideomyzda pul gazanmak bolup biler. Ýagny internetdäki web saýtlarda, ýagny internetdäki saýtlar arkaly nädip pul gazanyp bolýar. O käbiriňiz bilýän bolmaly, plan ýerik laýk was. pul gazan, plan ýerde plan edip pul gazan, o zatlar eýýäm feýk, o zatlaryň hiç kim pul gazanyp bilmeýäňiz. Ýöne-de ýörite siziň gazanyp biljek, meselem, araňyzda grafikaçy we frilenserler köpüňiz bilýänsiňiz. Grafika düzýäniňiz bar bolup biler. Ýa bolmasa wideo kesip bilýäniňiz bar bolup biler. Ýa bolmasa terjime edip bilýäniňiz bar bolup biler. Umuman bir zatlar edip bilýäniňiz bar bolup biler. Ýa bolmasa diýeli, biriňiz gitara sapaklaryny berip bilýäniňiz bar bolup biler. Umuman şonuň ýaly ýörite platformalary hem indiki wideoda paýlaşaryn. Eliňizde bir hünäriňiz bar bolsa, siz näme üçin pul gazanmaly däl? Hökman pul gazanmaly diýýäs we başgaça başga-da goşmaça aýtmak isleýän zadym ýok. Şular bilen hem jemleýän. Indiki wideolarda görüşýänçäk hoş sag boluň. Kanala agza bolmagy, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy hem asla ýadyňyzdan çykarmaň. Wideolarymda hiç hili şu wideoda hiç hili montaž ýok. Rekorda basdyk we şu wagtam stowa berýäs we bolşy ýalam ýükleýän. Şonuň üçin sizlerden gollawyňyza garaşýan. Hasam hany belki ileride has köp adama ýetsek, aýratyn siziň üçin montažyny, başga zatlaryny, ses, saz, umuman näme grafika näme o has owadan wideo çykaryp bilsek has çykararys. Ýöne häzirki wagtda diňe Size bir informasiýa, maglumat beriji wideolary taýýarlaryn diýip nesip bolsa umyt edýän. Onda näme? Hoş, sag boluň indiki wideolarda görüşýänçäk. Han Akademiýa goşulmagy hem ýadyňyzdan çykarmaň. Ähliňize bilim äleminde zehiniňiziň açyk bolmagyny hem dileýän. Bilimli ýaşlar bolup ýetişiň nesip bolsa. Sag boluň.